Аа мин тыһыынча тоҕус сүүс одудааста сыллаахха атырдьа айан иккис күнүгэр алаас диэн сиргэ төрөөбүт үһүбүн аҕам Хәминов Харылаампа Хәминевич диэн ийэм Хәминова Мотуруна Геннадьевна диэн бу дойду дьонноро ийэм алаас чүөчэтэ аҕам буоллаҕына дьиҥнээх куобу күөлгэ төрөөбүт үөскээбит киһи

Оҕо сааһым хайдах этэй?
Оҕо сааһым мина дьохо эрэйдээхтик ааспыт киһибин. Тоҕо бастаан өтө үчүгэй этэ мин өйдүүрбэр. Онтон сэрии буолбута. Сэрии буолбутугар тоқ баар дьону бүтүнгү хамыйбыттара. Онно элбэхтик курууктаан хамыйбыттара. Тоҕо хаамай чон дьон киэнин чулуутун үчүгэйин эдэрин сэрии быттара. Онно ити элбэх киһи барбыта. Хорох ыаллар диэнэрэ олох хабыллаах хаалбыта. Аны хорох хааһын ситэри оҕолору буоллаҕына бусуо диэн ылбыттара. Онтон сааһырбыт дьоннору буоллаҕына үлэҕэ диэн ылбыттара тиксиигэ, балыкка. Инньэ гынан буоллаҕына оҕо дьахтар хаалбыта. Ол кэнниттэн буоллаҕына, от даҕаны-мастаҕаны тиэнэргэр ону да бэлэмниир киһи суох. Ону өйдөөх. Бу мин ийэм үрэх баҕайыдьара маай кыра дьахтар этэ. Ол буоллаҕына, үлүйэн өлүөхпүттэн то кыһалҕаттан буоллаҕа дии. Кыһын тахсан тоҥууну аймаан мас сүгэн киирэн охтор этэ. Ол эрээри өссө биир балта, бииргэ төрөөбүт балта тахсан Тимиркүлүөстээн тахсан өлбүтэ лэһиэхэ ата. Оҕурду. Онтон быллаана аны ийэм ыалдьыбыта. Мен бэйэм түөрдүн алтаһыллаах первый кылааска киирбитим. Онно быраттаах этим. Оны көрдөрөрүлэр харама миэҥин ол оскула биирэһэ дьахтар да кэлэгелэ тиэнэн бараллар, кэлэгелэ тиэнэн бараллар. Онтон өссө үөрүйдэ диэннэр оҕолорун көрдөрөөрү хамыйалаан олох икки сыл биэрбэтэхтэрэ. Инньэ гынан олох үөрэммэккэ хаалаамахтым. Ону кэлбитим буолла аны миигин первый кылааска киллэрэллэр Өрөктөөх бырааһынньыгын кэнниттэн киллэртэр оҕолор ааҕар суруйар буолтар Ону өлүү лэппиэским аҥаарын биэрэммин, оҕолортон алфавит аҥаарын көрөммүн оҕолортон үөрэммитим. Аҥаарын учууталым үөрэппитэ. Инньэ гынан ааҕар суруйар буолбутум. Ити билигин мөлтөх мөлтөхтүк илии баттыыбын суруйабын. Ол сахалыы сурукка баҕа сэрэхтээхпин, ол буквабын эмиэ онно да дьэ, сахалыы сурууга баҕа саахаларым.

Уон тыабын сааппыйааннааммын эһигитигэр үчүгэй баҕайыны биэрдэхтэртэн ынахбыт тыаҕас быттыгын тириитин атыылаһан уламмын онон бастаан уллуҥнаан ол тириибин ааппыйаан кыһыйаммын чой баҕайы маҥан сарыы курдук дьүһүннээх этэрбэстиппитим аҕабар уруубуна аны буоллаанан туга таҥас суох Ону буллаҕына Митралаах таҥаһынан, сонун ыстаанын ырбаахытын ис таҥаһын кытта бэйэм быһаан бэйэм тикпитим. Бу он ону билиин даһан Игнаевга маһын табулуо диэммит. Хайда хатаан таартым булуой. Бу уонаҕаспын үсө тутуон диэбит. Ол буллаҕына вахтаабытым. Этэр диэбитим аҕабар, ордук да убатар этэ, киэҥ убатаата, кыраас да убата, халык кутуч. Аны буоллаҕына, хоччоҕотоон бэйэм сууннарбытым. Ортону үрдүнэн уҥуохтаах этэ. Ону буоллаҕына, кыһалга миэхэ уубун сыгытан турабын, аҕалан аттыбар ууран турабын. Онон бараммын, аҕаа дьэ, Киһи чэпчиир дииллэр этэ. Эн кыахтаах буоллаххына чэпчээбит чоҕотоҕун бэйэм хууннараары турабын диэн баран илиибин иккилиин курдуган баран ырытаттым кытаттым өччөххө чэпчэки этэ. Оо барахсана. Ону көтөҕөн түһэриммин сууйан бараммын түөспэр Кэйээн олороммун таҥаспын агалан таҥыннарбытым муроо гына түбэс. Онтон уламмын үрүгээбитэ булла ол биир дьахтар көрөн туран сытыырарбар көмөлөспүтэ. Уже онно ыраабыт этэ. Тикти баттын. Ол курдук оҕаһаа маасбыта онтон аны тоҕус саастаах бырааттаахпыт бэйэм билин ийэтэ хуох анаҕата хуох бэхсэ киһи хааллаҕым дии.

Биир да уоппуска суох этэ. Инньэ гынан уон икки сыл тохтообокко, турбакка бырааһынньытаабаккабын да дайаркалаабытым. Инньэ гынан мину дайаркаҕа илдьэн улаатан, дьопордуйаммын, чэрдийэммин киһи хара буолбутум онтуну кэнникигэр буоламмын алта оҕолоохпун билигин бааллар. Сиэннэрдаахпын иҥин. Отут биэс сыл үлэлээбиппиттэн ол ыалдьан хаалааммын докумуоҥҥа сатаммат сатаан киллэртэрбакка эбит. Быстах-оттох буолан хаалаат, отут биэс сыл үлэлээбиппиттэн сүүрбэ тоҕус сылым стажпар киирбитэ. Онон ото син үлэлээтэҕим. Мин бэйэм олоҕум ити. Эбилигим буоллаҕына ол тугу айах батыһар эбит дуу дии саныы билэрсэм. Хаама улахан уолум кэргэнэ Хураттан таххан иһэн өлөөн хаалбыта массыынаҕа. Үһэҥ ардаах уол иккилээх кыыс оҕо хаалбыттара. Уон ити уолбун кытта хомулаан иккиэн көрөммүт. Уургунин аттааты билэ. Уолбут быйын уон биирис. Кыыс оннос. Онон мен бэйэм ырааттыы. Онон Аларга сылдьаллар ини мин да сылдьыбытым дии. Чэһитинни уонна ол олоҥхоһуту билиим диэн ол Андрея Халифеевна Степанович диэн баар этэ. Ол олоҥхолуур этэ. Ол үчүгэй олоҥхоһу бубатар аты ханнык эмэ олоҥхоһу дэтэ буолан баран олоҥхолуур оһука диир киһитэ. Уонна манна мин олоҥхоһут, үчүгэй олоҥхоһут баарын туһунан олох билбэппин. Үчү өссө үчүгэй ырыаһыт да киһи үөскээбитин билбэппин. Араһа ол эрийиҥин баран өлбүт дьоннор өйдүүрбүнэн буоллаана памяттаах баҕайы оҕотим олох кырыбыттан. Оннук баара боллун билиэм этэ. Ырыаларын иһин иһиттэн даҕан хараас өйдүүр этин. Ити ким Хондоков Хаман диэн киһи куораттан почбон таһаарбыт этэ. Тата сыллаахха?
Оо, ол ыраах. Күні хас эбитэ буолла? Түөрдүөн аҕыс сыллааҕа бүтэ дуу? Түөрдүөн эһэтте ыла бүтэ дуу? Онно боллаана Үстүүн Гаврилович Нохсоров олоҥхотун таһаарбыт этэ. Ону буоллаана дьэ биир табаарыһым сүүрэн кэлэн тыллаабытыгар эбмиэхэ тылаан иһитиннэриэ хуоҕа диэбиппин бардыбыт да бардыбыт ырыата үчүгэй баран көрдөс диэн иккиэн кэллибит. Онутоо кэллик диэт. Аны мин диэн Качапан таһаарбытым дуо диэтим. Таһаарбытым диэмми чүҥнүү. Онтон Эн ырыа аҕалбытыҥ дуо диэтим. Ээ, аҕалбытым диет. Ону истиэм этэ диэн уоһум иһигэр кэбилэннэ. Ону ылан холбоото. Холбообут уорайы умсуурудаҕан дьэ кутулла түсте. Һоо, сүгэйээн бэйбин бүтүннүү умнаммын иһиллээн турда. Антан буллаан этте. Күлэ, хайа, Аны биирдэ ыллаттахпына ылыам дуо диэтэ. Оны буолла эттим, ылыам диэтим. Тыы, диэтэ уонна иккиһин ыллатта. Иккиһин ыллатан баран хабаҥа бистэ бүппүтүгэр ыллаа диэтэ. Оны мин ыллаа киирэмэм. Ону табаарыһым мөҥө хаһан икки тестен бараҥын ыллаарыгын сөбүлэһэ туран. Оны мин билбитим. Он адьаха памяттаахтым, онон үөрэппиттерима баҕар үөрэниэбит. Истибиппин умнубат этим.
Оччоҕуна төрдүгэр эйиэхэ ырыһыттар баллара буолуо. Баар.
Эһэм э, Урупап Игнатий Егорович диэн киһи булуо бука. Ол киһи ырыһыта үһү. Ол киһини мен ханта көрүөхпүн ийэм аҕата. Ол абааһым да сүтэһи былыргыга. Ыллыы-ыллыы көтүтэн истэҕинэ. Онон ыйыыһык киһи билэ.
Бар олоҥхоһут да булун. Олоҥхоһута да булуо барар.
Игнатий Чиевич дети? Игнатий Егорович де.
Оо, олох былыргы буолуой дии, ол мин диэн баара буоллар сүүһүттэн тахсыа этэ. Ол киһини төрөппүт киһини анаача. Мин бэйэм буоллаана аҕыһон биир боруларыбын. Олата он тохсус үйэҕэ олорон аспыт киһи болон сөп. Аа, он тохсус үйэҕэ бар буллаҕа дии. Оттон бу эге ол эһэҕит хос сахалыы аатын Йохчоор үкүн аачай диэн.

Миигиттэн иҥин ыйыталаах биллибиттэр edi эһэлээххит, ийэлээххит, аҕалааххыт мин курдук буолтах тулаайах хаалбатахха дэһиги хайда буола иһэллээҕит туһа кэпсэппэтэх этий диэтэхпинэ билбэттэр ити
оттон сиэннэриҥ ини ырыһыттар бааллар дуу оо конкурска бастаабыт ини ырыһыттар ити
биир кыыс өҥкүүлүүр туохха Мииринэйгэ үөрэнэ эрдэ ол өҥкүүлүүр Уонна дьэ билигин ыллыы, ыллыыр оҕо баарын билбэппин буолан баран, арааһа, баҕар ыллыахтара диэх курдук саныыбын.
Нохчоҕор нохчоҕор Игнатий туох идэлээх инэбитэ буолла? Уус игин булу да тиһи Уус, уус, уус буолбатах.
ким туунан туора бу күүстээх атыйын диэн номох иин баар этэ уах туахта уах иен кепсащита оло ньохчоҕор ыкынаача кэргэнэ Андюка диэн киһи баара үһү ол киһи толураатын билбэппин ол андюкэтинэрэ билэбин ол киһи буоллаҕына тохту сүрдээх өйдөөх киһи битэ дуу хайдах икки хараҕа суох буолан матыыттаабыт үһү. Ол түүлээх кытта тутара үһү. Ээ. Ол киһи эмиэ да оһоҕу саах өлөртө. Э уонна туохта баарын истибэр. Истибэтэ.
Ити хараҕа суох илиппиэн туһунан биһиэхэ кэпсииллэрэ. Дьөккөҥҥө оннук олоҥхоһут баар буола сылдьыбыта былыр диэн. Ким туһунан Ол хараҕа суох силипиэни мин биирдэ көрбүтүм буолан баран ол киһинигитэ кэпсэппитим олоҥхолоон эрэн истибэтэҕим. Мин бэйэм кырабыттан олох кырдьаҕас дьоннору кытта кэпсэтэр идэлээҕим. Онон өссө ол били билэбин. Ол киһи ол

Отол кепсеппик қарағауық киһин олоҥхоһут иин диэн этэстэрдэ. Оһуо, ол олоҥхоһут этим диэбэтэҕэ. Ол буоллаана туохтаҕаны эдэр хааспар үчүгэй хоп курдук кыана хотунар киэтим диибитэ. Ол кэргэммин сүгүннэрэ кэлэн иһэммин сынньана сытан көрдөхпүнэ үрдүмүнэн хотойдор көтөллөрүн көрбүтүм диир этэ. Онтон ол кэлэн ол күтүөттээн кэлэн кэргэнин сүгүннэрэн бараары икки хонон баран үс хонон баран харҕаһык булан төннүбүтүм диэбитэ. Онон кэпсэти онон кэпсэтииби бүппүтэ буолдuk. Онон ол да киһини историятын үчүгэйдик билбэппин.
Оттон кырсыһа дьүөттэн киһи олоро сылдьыбыт. Ол кырса өдүөттиэн буоллаана сымалыыр киһитэ бу дойду буолбатах. Сымалыыр диэн ханнаҕа дойдуну? Сымалыыр диэн бу итэ кында диэн күөл баар бу мана. Тахсан бардаххам иэс көстөөх дииллэр итэ. Туспа холкуос угунан мабылыр ол биир холкуос буола билбитэ үһү. Бу жоккон ите комментиринер итэ жоккон ит. Очоҕуна ханнык нэһилик кириден аттанары сымалыыр? Сымалыыр жоккон сире диэн атырыһан дибит сир. Онтон ол билиин синекалар биһиэнэ дииллэрэ бу.

Олоҥхо үһү диэн ол сиэниттэн истибитим. Сиэнэ өтөр буллаҕа дии. Сиэнэ кэлэн көрсө иһдибитэ миигин. Ону уол оҕонньорум уута буолуол. Мин уум буолбатах эбиккин диибитим истэмэ. Антоом оҕонньорум уута бидэтэ. Мин уум буолбатах.

Ээ, ол элдээһин биэрэтэ бу хой өлбүтэ. Наһы хотурутаах ытын наһа урукку киһи буолбатах диэн. Урукку ээ, Урукку киһи да.
урукку ээ, мин дьонум туохтара. Бараалара киһи, о мин дьонум бараалара диэн ыраах буоллаҕа дии. Онду да бүттүлэр. М.
Кыыһа этэринэн алтан сэттэ сыллаах өлбүт эбит. Ээ, ол бар дии.

Булчут иин булбут урукку киһи буолар. Дьэ, оччо булчутун иҥин да билбэппин, көннөрү үлэлээтэ.
Тимур ууһа мас ууһа инилистибдэ. Тимир ууһа тиэ ол ити билиим бараар олорор оҕонньорбут. Аҕата ол уус этэ. Уус этэ уонна ол олоҥхолуур этэ кырата.
Бу дьорому ылдьа тас көрүҥэ хайдаҕыты? Тас көрүҥөттөҕүн хат өҥөр кыра киһи этэ. Иһин хаха киһитэ этэ, туох туратыт, киһиттэн уратыта уһаата. Уманнык этэ диэн бэлиэтиим. Оо, хайдырыйым булбу. Оо, угайдаан эрин олоо истибэтэ. Тойу киин Ити уһуах, ити олоҥхоһут те суруттарбыт киһим олоһу кайдааччы ортойуктааччы. Аа, ты нюппа. Аха. Аха.

Биһиги олоҥхоһуттара араастаан үллэр эбит. Күүстээх олоҥхоһут, орто олоҥхоһут уонна били олоҥхолоон иһэн ин тохтоон хаалбыт дьоннору. Олору иһин биэрэми олоҥхоһут диэн ааттыыбыт. Ол гынан баран үһүс категорияҕа киллэр эбит. Ол Филиппиэнчэ үчүгэй олоҥхо буолбатах ate буолан баран отто син куруу олоҥхолуур этэ.
Онтон Гоголев Филиппиэн диэкиин истипиккит

Ол дьэ өттүк баттаан олорон эбэтэр ол уурунан олорон олоҥхолоон эрэн истибэтэ ама уругайдааччы. Уругайдааччы да?
Уругайдааччы. Ойгонор баар да Александрович диye. Туох киһини бу кини? Ити буоллаана
хәрийэ баран кэлбитэ қол көстөөх.

Оннооҕор ити бөтүн киһитэ Савнов Ньукулай курдук чобуорхай сылдьарын көрбөтөҕүм, ол барахсан ити үчүгэйдик ыллыгын. Уус түмэппий куолаһа хайдах аты оҥхолуругар? Я ол үчүгэй буолбата эте ол иннен темно ортолдюну хоҕус олон холук ити диэн. Син оттон аҕай. Куоластаах этэ. Сыанаҕын охтотоочулар да? Аараама. Сыана диэнник билбэтэх кыйбыл эргэ киһи. Дьон ыалга буллаҕа дии. Ыалга уонна дьиэбитигэр били киһи был эргэ киһи остуоруйалаһар, олоҥхолоһор. Ол курдук.
Ол курдук.
Онно били дьэ атын сиртэн иһин кэллэхтэринэ өссө дьаам бэйэ дьаамҥа иҥин олорор этэ били айанньыттарыҥҥын тэриҥҥин хонаан ааһаллар этэ. Онон били киһи остуоруйалаһааччытта. Онон

Ити ыччаттарыттан биир эрэ ити уоллаах да? Ыччаттара оҕол бэйэтин оҕолоро өллүлэр. Ити бүтэһигэ этиллэр. Мииттэн биир сыл алыс киһи ылыр. Оттон бэйэтин оҕолоруттан чоҕуна ити сиэн иҥин баар булуо. Ээ, сиэннэр элбэхтэ. Аа, үчүгэй диэн. Удьуордар бардахтарын дьэһэйэ баран.

Арай ол туох сэрии буолбата буоллар үчүгэй буолуо таһаам имин куттанар сэрии эрийэ наһаа эрийэ көрбүккэ убайым эмиэ эрийэ баран өр баҕа эринэсбикэ уонна эрий буолан аччыктаабытым бэр буоллаан онон итинтэ хаамай куттанар митэбит